Dostlar bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyl Godzilla diýip bir kino çykypdy we şoň reklamasyny hatda türkmen teleýaýlymlarynda hem görkezilýärdi. Bilemok Jahan ýaňydanmy nämemi şo Jahan ýaňy diýlende bir zat ýadyma düşýärde şu Jahan ýaňydaky gürleýän Zenan kim dostlar? Şo ses näme gürlese men diňläp bilýän-ä haýran galýan şoňa uly hormatym uly şo Zenana kimem bolsa. we şo taýda bir reklamasyny görkezýärdiler, žurnalist ylgap kamerasy bilen çykýar welin ýaňky Godzilla-da basyp geçip gitýär. Ýöne şol basanokda iki sany dyrnagynyň arasynda galýar-da, olam wägirip galýar yzyndan. Ana şo bölegini görüp, haçan çykarka şu film, haçan kasseta çykarka şeýle bir garaşypdym-da, ahyryn kasseta çykdy, men şoňa waw diýip görüpdim, bäý bu kinoň hezilligini diýip men kiçiräk-ä o wagt. Ýöne wagtyň geçmegi bilen görüp otursam, şol Godzilla ýylyň iň bir dereksiz çykan filmi diýip hasaplanypdyr-da. Garaşylan tamany ödemedik filmdi. Kinoň çykdaýjysy ýüz otuz million dollar, üstesine-de segsen million dollaram reklama çykdaýjy etýärler, öz gazananam üç ýüz ýetmiş dokuz million dollar. Aslynda welin, bankrot däl bu, ýöne has üýtgeşik uly zada garaşýarlar bular. Şol oýunjaklar satmakçy bolupdyrlar, egin-eşikler satmakçy bolupdyrlar. Onsoň oýnalýan oýunlara goşmakçy bolupdyrlar. Dogamyny çykarmakçy bolýarlar. Ýöne kino çykýar-da, bankrot däl, ýöne o diýenem kän gazananok. Üstesine-de kritiklerem gömýär kinony. Nähililer gömýär? Asly şu Godzilla ýapon kinokompaniýasy Toha degişli. Şony almak üçinem kän çekeleşýäler. Ahyrym razylygyny alyp düşürýäler buny amerikanlar. Ýöne şoň originaly bilen tanyşlar, öňki ýapon Godzillany görenler buny hiç hili kabul edip bilenoklar. Köp zatlar hiç hili logiçny däl diýýäler. Meň üçin o wagt çaga men logika nirede, ullakan bir jandar şäheriň içinde ýumrup ýykyp ýör, meň üçin wow şol, gaty gowy diýip gördüm. Onsoň men pikir etdim-de, diňe men gowy gördümmikam bu kinony diýip, kommentarlary okaýan-a, rusçasynam okap görýän, iňlisçesinem okap görýän. Ýok, hemme kişem gowy zatlar ýazýar. Meň üçin iň gowy Godzilla, men hezil edip görüpdim, meň iň gowy görýänim şul, beýlekileri halamok, edil meň pikirimdi. Ýöne döwründe welin hiç hili gowy kabul edilmedik. Ýene-de bir zat bar dostlar, togsan sekizinji ýyl çykdy-da şu film. Togsan ýedinji ýylam Titanik çykdy we Titanik takoý derejede öz täsirini ýetirdi-de kinoindustriýa, adamlaň aňyna we şondan soňky çykan filmler düýbünden başgarak žanr bolsa ýa nemeräk bolsa wasprinimay edilip bilinmedi we Titanik barada bir zatjyk aýdyp geçeýin, Titanik film togsan ýedinji ýyl çykdy-da, we togsan sekizinji ýylmy nämemi şony agam dagy görüp otyrdy kassetada. Menem o wagt bir hili dokuz ýaşlamdamy nämemi geçip barýarkam bir näçe sekunçugyny gördüm-de hä, o taýda-da şol zenanlar bar-a, aşa giň köýnekli, şlýapaly zenanlar ýöreşip ýörler welin, men Fu, nädip görüp bilýäňiz şu kinony diýip beter halamadym. Sebäbi men şol žanr kinony hiç wagtam halamokdym. Türkmen teleýaýlymlaryndanam şolar ýaly kinolar berilýärdi-de, şo Ýewropaň ir döwürdäki bolup geçen wakalary baradaýdy, Amerikaň welin, men şol egin-eşikleri, şo gürrüňleri halamokdym. Onam türkmençä geçirýärler welin, nähili bolýardy, eller çaşkaly, Hanym, hanym, o jenap, jenap, şolar ýaly gürleşýärdiler-de. Onsoň Merýem diýip bir aýal doganym bardy, ony ikimizem düýbünden halamzokdyk. Ana, hanymly kino başlady, jenaply kino başlady, görüberiň diýip, Titanigem şon ýalydyr öýdüpdim men. Ýöne iki müňünji ýyl bolanyndan soň, uje bir on bir ýaşlarymda doly görüp, Näme üýtgedi men başgaça kabul etdim. Aýtjak bolýanym Godzillany görmek üçin bir çagakaň üýtgeşik bir düşünmek gerek dälä or gyzykdyrýan ýeri bar dagam ullakan monstr şäher ýumrup ýör. A Titanigi welin ilki bir wnikayt etmeseň ýaş aň üçin başga zat. Siz nähili baha berýäňiz? Görüpdiňizmi? Ýa aýdyň, haýsy film döwründe örän gyzykly diýip kabul edipdiňiz, indem düýbünden bir hili gülkünç bolup görünýär? Ýa-da döwründe düýbünden halamadyk bir kinoňyz wagtyň geçmegi bilen bäý gowy eken-ä diýip seretdiňiz? Şolar ýaly üýtgäp dur döwür. Diýilýän wagtynda, diýilýän sagadynda, diýilýän ýerinde döremedik zat başgaça kabul edilýär. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Menä begenersiň diýip saňa gyzyl aldym, sen bolsa aglaýaň. Halamadyňmy?
Haladym, gaty haladym.
Onda näme aglaýaň? Begenjime.
Çynymy aýtsam, utanjyma aglaýan.
Utanar ýaly näme bar?
Üç ýyl mundan öňki gün ýadyňdamy?
Şemşat düýn özüň diýdiň-ä bolmasa gyzyl sataly, işleň düzelende alyp berersiň diýip. Diýdim diýmesine, ýaňy ejem jaň etdi. Üstüme gygyrdy, Gyzylyňa degme diýýä. Erkek oglan özi tapar. Tapmasa-da dogan-garyndaşyndan, dost-ýarlaryndan sorasyn. Sen gyzylyňy sataýmagyn diýdi.
Ejeňkem dogry. Ýöne başga çykalgam ýok. Ertire çenli pikirlen, razy bolmasaň gerek gel.

Kakajan bir günläp pikirlenmegiň geregi ýok. Ikimiz bir maşgala bolup durkak. Gyzyl nämäň alnyndan. Al.
O günler geçip gitdi. Gowsy bu günüň pikirini edeli. Haladyňmy?
Tylla şgolunyň gyzlaryny göremde her gezek arzuw edýärdim. Hawa, haladym. Al nesip etsin.
Sag bol.
Dostlar eýýäm hemmäňiz bilýänmikan? Ohow ejemjan gurpmy tilki. Aždarha ýolbars pyşdyl nirä ugratdyň sen bizi oň gyzynyň yzyndan üýtgeşik nämesi bar. Dursana jigim nämä ýyrýaň. Eje näme bollaý düşündirsene. Gyzym okatdym diýip munçada zat ýazmak bolarmy ýazan zatlaryna sereda oglum. Il ikiden dörtden ýazsa bul iki essesin ýazypdyra. Galyňyň özi iki ýüz müň manat gyzylyna sanabam oturjakgä. Al oglum meňä muňa ýagdaýym ýok.
Bah, aý il ýazýa diýip ýazandyr-laý eje. Hany özümem gürleşip göreýin. Bolmanam gürleşersiň.